San Nikola. Fil-belt ta' Patrija kien jgħixu tnejn minn nies li kien jisimhom Epifanja u Giovanna li kienu nsara li vera kienu jgħixu ħajja tajba, jitolbu u jgħinu lil kull min għandu bżonn. Dawn kienu għonja, billi kienu wirtu ħafna flus u ġid ieħor, imma huma ma żammewx dan il-ġid għalihom biss, imma kienu jagħtu ħafna karità lill-foqra. Ġovanna u Epifanio kellhom xewqa kbira li huma jkollhom tarbija, u għalhekk kienu jitolbu biex Alla jagħtihom tarbija. Wara li domu jistennew araw din il-grazzja u fis-sena 280 kellhom tifel. Dawn kellhom ziju li kien isqof u kien jismu Nikola u għalhekk lil dan it-tifel semmewh Nikola għal dan iz-ziju. Bħala ġenituri nsara għamlu minn kollox biex lil binhom irabbuh sewwa. Wara l-magħmudija kienu jitgħaxxqu jħarsu lejh u jilgħabu miegħu. Meta kiber ftit bdew jgħallmuh it-talb li kien jitgħallem bl-amment. Meta raw li kiber ftit ieħor, ħaduh għand wieħed surmast biex jgħallmu l-Bibbja u tagħlim ieħor. Huwa kien iħobb ħafna t-tagħlim u beda dejjem jimxi 'l quddiem. Ix-xewqa tal-ġenituri tiegħu kienet li hu jsir saċerdot, jgħix ħajja tajba u jgħin lill-foqra. It-tjur tagħhom li kien joqgħod mira kien sema' kemm Nikola kien żagħżugħ bil-għaqal u għalhekk darba bagħat għal Epifanja u Ġovanna u dawn flimkien ma' Nikola qabdu t-triq u marru fejn kien joqgħod dan it-tiju li kien l-isqof ta' mira. Meta l-isqof ra lil Nikola għaraf kemm kien ġuvni tajjeb tassew u għalhekk staqsieh jekk jixtieqx li jsir saċerdot. Nikola feraħ għal dan il-ħsieb u beda jipprepara biex jagħmel dan il-pass lejn is-saċerdozju. Marru lura f'Patara u hawnhekk faqqgħet il-marda tal-pesta. Ġovanna u Epifanio bdew jgħinu lill-morda bil-pesta billi jieħdulhom l-ikel, jitolbu magħhom u jfarrġuhom fil-mard tagħhom. Wara ftit żmien, imma, il-ġenituri ta' Nikola wkoll qabdhom il-pesta u wara ftit mietu. Nikola ħassa ħafna t-telfa tagħhom għax kien iħobbhom ħafna. Wara mewthom huwa wielet il-ġid tagħhom, imma dan ma żammux għalih, imma qasmu lill-foqra. Darba waħda Nikola sema' li kien hemm familja li tilfet il-ġid kollu li kellha u waqgħet fil-faqar. Il-missier ta' din il-familja ried li jiżżewweġ it-tliet xembiet li kellu, iżda ma kellux flus. Il-missier ddeċieda li jibgħathom fit-triq il-ħażina tad-dnub. biex iġibu l-flus għaż-żwieġ. Meta sema' dan il-ħsieb ta' dan ir-raġel, ried li jagħmel xi ħaġa biex dawn ma jmorrux fit-triq tad-dnub u għalhekk lesta borża flus u bil-lejl mar jixħetha fid-dar ta' din il-familja. B'dawn il-flus setgħet tiżżewweġ l-ewwel waħda. Għamel hekk ukoll għat-tieni waħda. Meta l-missier ta' dawn ix-xebbi trajk beda jitlob maħfra lil Alla tal-ħażen li kien ser jagħmel. Immiss arid jara min kien dan il-bniedem ta' qalb tajba li kien qiegħed jagħtih dawn il-flus. Allura qagħad qassem biex jekk jisma' l-ħoss tal-flus joħroġ jara min kien. Meta sema' l-borża tqa' ħareġ ġie wara dak li kien waddabha u fl-aħħar laħqu u sab li kien Nikola. Bi dmugħ f'għajnejh nżarr kubbtejh u beda jirringrazzjah, iżda Nikola beda jgħidlu biex ma jgħid xejn lil ħadd. Issa Nikola telaq lejn il-belt ta' Mira, fejn kien hemm tiegħu l-isqof, u meta ra meta mar għandu qallu li wasal iż-żmien li jordnah saċerdot, u Nikola aċċetta u ġie ordnat saċerdot. Wara dan mar jgħix fil-monasteru ta' Sijon, u kien jgħaddi ħafna ħafna ħin jitlob. meta kien hemm ġej l-ħsieb li jmur fl-art imqaddsa fejn twieled u għex Ġesù, wara rada' lura f'Mira. Meta kien isqof kien jieħu ħsieb il-poplu ta' Mira, iħeġġeġ il-fidi tal-poplu bit-tagħlim tiegħu u jaqbeż lil dawk li kienu maħqurin. Nikola mar għall-Konċilju ta' Niċea fejn iddefenda l-misteru tat-Trinità. Minħabba f'hekk Nikola ġie mitfugħ il-ħabs bla ħtija. Imma Ġesù u l-Madonna dherulu u tawh mill-ġdid il-weġġ tal-isqof. u li Sofia trawwel l-innoċenza tiegħu u ħarġuh mill-ħabs. Iż-żmien beda għaddej. Wasal il-ħin li fih Nikola jmur jingħaqad m'Alla biex jieħu l-ħlas tax-xogħol li għamel għal Alla. Huwa protettur ta' dawk li jbaħħru għax kemm-il darba l-baħrin jinqabdu f'xi tempesta. Huwa wkoll protettur tat-tfal li huwa kien iħobb ħafna minħabba l-innoċenza tagħhom. Huwa kien isqof ta' Mira fejn ġie midfun imma l-qabar tiegħu ġie abbandunat wara ħafna żmien. għax ma kienx hemm ħafna nsara f'Mira. Għalhekk fis-sena 1087, grupp ta' baħrin Taljani ħadu l-ġisem tiegħu fil-belt ta' Bari, u għalhekk beda jissejjaħ San Nikola ta' Bari. Illum il-ġurnata l-ġisem tiegħu qiegħed jistrieħ fil-bażilika sabiħa li jieħdu ħsiebha l-patri Dominikani.